Yayra nɔ Mawu vi. Eye enua kpuie koe nye ale ye agbegbalẽ wɔ dɔ. Kwɛshino tatatatatatatatata. Amewo me xɔm sese be ele ye hã shia, ele ashinyɛ shia, Rev. ne ka ɖe edzi be agbegbalẽ le ameshiame shi. Everybody, even the Luciferians, pagans wo hã le wo shi. Ne enye ŋu si me sia me agbe gbalẽ le asiwò eye wònye xexea ya mee nèzɔ ɖo koa, xexeatɔ dze be wòana wò license to live. Agbe gbalẽa ɖe wòle abe social security number nene ne mele asiwò me te ŋu dɔ wɔ ge o. Ɖe wòle abe wona wò license be nànɔ agbe ne mele asiwò me te ŋu agbe nɔ ge o. Ne ekua ke wotui da ɖi. Ame yiwo dzi ŋee ko wotrɔ megbe dzoa wotui da ɖi. Afi wodzi wò gbe ma gbe ye si do ɖa si do ɖa ƒia ne wosi wò kɔ. Woŋlɔe ɖi. Mawudɔla le atsitre afi ma. Metso ɖeke me ne bosã ŋutɔ dzi wò eye nèva gbea me gbi ŋkɔ. Anyigbãtɔ ƒe dzesi yi wòada be amegbetɔ dzɔ menye lã o, menye kese o, menye avu o, ye nye wɔnagbegbalẽ ye nye the book of life. Ee nuyaa ye mía. Kɔ ge ayi Judgment City. Woƒe mekpɔmegãwo, tsitsiawo, ɖeviwo, hotsuitɔwo, woŋu agbalẽwo, wogaŋu agbalẽ bubuwo hã. Ye wo ŋɔnu drɔ̃m amewo tso agbalẽ mawo me. Agbalẽ ale nye ŋka, agbegbalẽ. Ŋ, nu nyui ɖe sia ɖe ne wɔ ele eme. Nu vɔ̃ ɖe sia ɖe ne wɔ ele eme. Miƒo nu tso nu vɔ̃ ŋu. Nɔ nye neli fia enye nu gbegblẽ wɔla ame vɔ̃ ne ewɔm ƒe ɖeka, ƒe eve, ƒe etɔ̃ kaka ƒe adre dzimetɔtrɔ mevavam o. Agbegbã la nu keklẽ wònye, enye sika kɔkɔkɔkɔkɔkɔ. Adzodzo ge afi ma ava akɔ la nava nɔ be Cooper. Yi hã nye hɔl bubu wo move gathering Cooper. Mawudɔla ŋu nɔ ge. Ne egagbe ŋu be yewome dzi me trɔ gbɔ. Míkpɔ be Mawu nya lɔlɔ̃ ƒe adre o nɔ dzɔm be dzudzɔ va seven years. Nu mawoe wòɖe fia mee ma. Dzudzɔ vinye mègawɔe o la abia tsɔtsɔke negbe eƒe adre bubu gava yi. Ke edzo eyi ɖe nuka?

Me le condemn ha ɖewo loo for another seven years. Xe me hã ne gava yi ne gbe me dzi me trɔ me nu nyui aɖe kɔ me nɔ be nu vɔ̃ kɔ ge la, ko kɔ kɔ yi ɖe condemn. Condemn da mawu dɔla aɖeke me ga le afi ma. Agbalẽwo li me kpɔ woƒo ɖi abe zemaɖi. Yibɔ yibɔ yibɔ akpe be ɖe book of life lɛ ko ekeklem ye kpɔ ye ava zuɔ la ne wò nu vɔ̃ nenemae zu ke ne gbɔna. Ok yi hã afi ma nɔ ge ok maybe elia fibɔ gbe be me tɔtrɔ go kɔa ya wo condemn wo. Naneke mega ŋlɔm ɖe eme o. gake spiritualia nukpokpo nu nɔ nusianue nɔ ma ye ŋutɔ print em ɖe afima heme mawudɔla aɖeke megakpɔ eŋu o kɔ ye ma yi kɔ wò nuvɔwo gake mitsɔe ko be nèle teƒe yibɔ ma ƒe blatɔ̃ ƒe blatɔ̃ ƒe blade ko maɖe va gblɔ mawunya na wò nèsi ko nètrɔ be humm. Ke ƒe gbogbogbogboe nɔ gba nu vɔ̃ koe nɔ ma. Agbalẽ ma efloat ge alo ehoho ge tso afi ma ɖo kusi ava the next stage. Agava the next stage ne tɔtrɔm, egbe dom ɖa, fũu tsɔtsɔ ke biam, agava the next stage kaka agava zu abe sika kɔkɔe ene. Nu mawoe mekpɔ ema. Nu ya Mawu ɖee fiam abe ɖe dziŋ ɖeka sɔŋ. Ne megbe dom ɖa ke ŋu nye ŋkuwo me yiyi. Ne be maƒo nu tso eŋua, edzidzi ge ŋutɔ. Nu yibɔ loko nàkpɔe be ɖe keklẽvi aɖe vava ŋkɔ ke agba la ŋutɔ tso gbɔgbɔ me ŋu ava do ɖe stadzi bubu, ava do ɖe afi bubu. Nenema kɔ nɔ yim ŋu ne gba dom ɖa ŋuu ke gava ɖo wò keklẽƒe. Ke mi kple Mawu dome gava le kplikplikpli. Nu kee wɔnɛ nu ma dzɔ na nu ye wɔnɛ ye nye nàge ɖe ɖokuiwò me akpɔ be ŋ nɛɔ, ne ame aɖe ŋue wò ŋɖeɔ, nàƒu du aɖe kuku. Ne wònye be Mawu tsɛ nèdze agɔ la, wòklo na yeagu. Nàse veve wòklo na yeagu. Nàyɔ fiawo dzi fia be le papa le eme. Nu ya hã wɔ be nyemewɔe nyuie o. Nu ya ɖe wɔ be medze agɔ dzi o. Eklo katã na yeagu. Nàlé wò Biblia ɖe asi alé ha dzi ase seselelãme, atu ŋɔ ɖe ɖokuiwò ŋu nànya be yewɔ vɔ̃ age ɖe ɖokuiwò me. David ɣesiaɣi ko wona ne menyɔ o. Enumake ke ɖiɖi yi yewo fiazikpui dzi aku ke akɔ ɖe tame tsãtɔwoe mɔ, Nyɔ mía tɔe nye ŋka? Nàble nu ado gbe ɖa. Ado abɔwo ɖe dzi ade se na ɖokuiwò be ɖe yemegaba slide ge o. Ke agbegbalẽa tsotso me afi ya wòtso va yi ɖe eteƒe. Asi ma ke gazu kɔkɔe ƒe kɔkɔe. Ke mi kple Mawu ƒe dome kadodo li. Ne mi kple Mawu dome ekadodo nyuie lia, nu ye dzɔna enye, mawudɔlawo ƒo xlã wò. Ne egbe dom ɖa kura edzo, edzo na ƒo xlã wò. Egbe dom ɖa, ame aɖe gblɔ be woyɔe yi tsɔtsi va yi do gbe ɖa vɔ tsɔtsi aɖewo ɖe gbedodoɖa me yeatia ɖeke o. Hum I am telling you the gospel fact ni nye ŋkuwo kpɔ physically kple gbɔgbɔme. Wokpem ɖe tsɔtsi aɖe. Ne amewo do gbe ɖa, selena ko lɔna ko ege dze anyigba. Ne amewo do gbe ɖa selena ɖe ko lɔna ko ege dze anyigba. Meva kpɔ nyɔnu wɔme eve. Ɖeka le mɔnu eke nu ba ale ke gbegbe be yewo nuwo sɔ kple e ŋɔtrɔ va anyigba. Ko ne ge dze anyigba nenema ko ame ɖeka li ko ne ƒuƒu ɖom ye ko ye ko ya nɔ mim ɖe dɔme. Adzetɔ le tsɔtsixɔ me. Mègatsɔe be ne èyi ko evɔ yeyɔ gbɔgbɔ kɔkɔea vɔ. Nu kawo mee le wò xɔ me? Nu kae nye nu ʋaʋla wɔm nèle mètena adzudzɔ o? Nu kae nye nu yi ke nɔ wɔwɔm yi ke mètena adzudzɔ o nɔvinye? Nu kawoe? Nu kawoe nye nuawo? Nu kae nènya be nu ya Mawu melɔ̃ ɖe edzi o nebe woawɔ o? Agbetɔ li akɔnta na agbe li mía tɔ. Mi katã mi kpɔ nyuie, nye hã me le eme. Me sia me nane le esi wò wɔna yi ke nènya be, ne wo yɔna be ŋ papa meɖe kuku, me ga nye papa meɖe kuku tɔ gbe sia gbe. Gbe ɖeka gbe atsia bɔ ga tsia na tɔ o. Ye ne nu vɔ̃ ma wɔ ŋkɔ, pɔmpɔɖɔm pɔmpɔɖɔm pɔmpɔ ka ŋa kpea ɖi. Ko ke nya egblẽ. Nukawoe nye nu nèbewo? Woŋlɔm ɖi lo. Ŋutsu ma, ame srɔ̃ ma nèle yomea, woŋlɔe da ɖi e. Alakpa ma nèvɛ da ɖi le akpa ɖe ase, woŋlɔe da ɖi. Ewò xɔsetɔ, ame aɖe yɔ ame tsɔ zã me gblɔ na be ɖe ye nanewo me nua nɔ vɔvɔ̃ ɖi ye be yeanyigba tsi ge. Yeƒe evelia aɖee va ɖo woɖɔ ɖe ye me nu ƒom tso dzo ma vɔn koe koe dze vɔvɔ̃ ye ma lɔ dɔ me zã o ne elia dɔme kɔ ele sese kɔ emi na gbo ye ŋu ŋke wɔm ebɔ sɔfo va da na ye ye vɛ ɖi na ala kpa ɖa se wo nye ʋe nyɔnu dzidzi nu ka te ne na la kpa ɖa se ɖi ge ɖo ne ni wo tsɔ na ni ebe two hundred ye yi na kpɔ ɖa kple fi ɖa kɔ wik ma kɔ eho four hundred Ne be osɔfo le group ne eɖi ame yewo tsɔtsia gbea wo mo dzedzem ame kple asi dzem wokɔ ke ga yi ɖe bubu kui ko ha fe ne yewo wonye dɔ yi ko wɔmee le ye viwo dzi kpɔm hum sista ye be gblɔe nɛ be wo ŋlɔm dadam ɖi wo ŋlɔm dadam ɖi nɔ. Nu ka tututue dzɔdzɔ ge ne kpe gbãtɔ ɖi? Nu sia nu, nue ƒom mele gbã, dɔe wode asi nam. Ne metso ɖe kpe me ɖeɖe me, woŋlɔ ga da ɖi gbe ɖeka. Nue nye ŋkuwo kpɔ ye gblɔm mele. Ɖeɖefia yio Yehowa, aʋafia gã Yesu wò nam. Yi gblɔm mele na mí be ɖi. Ame aɖe li enuŋlɔ me dadam ɖi. Yi ta nya yio do go nu me hã. Mawudɔlawo, nu sia nu ko woŋlɔna. Maɖe nye bia be ne yi tsi le ƒe gaze me ŋlɔ ga nu ye tso ŋu no bo life history egba defɔ dzi zi etɔ dɔ me leo yi kata le gbalea me nɔ vinyo ne dzi be nya nusia nue ne wɔ gba ɖe gbe nusia nue ke ŋu wo ke ko ne wɔ fi yo ne to nu yo ne ɖu wo tɔ koe nye ɖe right about he right about yi me ke gble no bo ɖeɖe ge me mia tɔ me mia sem ɖe afia nue nya agbe gbalea. Yesuɔ va ena mí be repentance. Ye me wo yí me vɔ ɔ, ame geɖe wo nɔ gbe lɔ wo ku. Wo me kpɔ wo kɔ o elabe wo wɔ nuvɔ̃ ŋu Mose Mawu nya o. Wo ku ɖe ɖi me. Vɔ wo nyi ame nyuiwo. Maɖewo wɔ dɔmenyo ŋu gake wo me se Mawu nya ewɔ ɖe edzi o. Gake Yesu va nye kpakplo mía sem, nye kpakplo mía kpɔm, ta me ɖe kuku no. Nu ya woe agbe gbalẽ wɔ na nye ya. A put o record down, o record down. Gbaɖegbe gbɔna mía tɔ me míasem ɖe afia. Ŋkɔ nye nye Rev. Patience Carol Atiku. Nu yiwo mekpɔ kple nye ŋku me se kple nye to me le afi ma gbɔgbɔ me nye afɔwo ka anyigba me kpɔ wɔwɔe gblɔm mele na mi. Midzo mia ɖokui nyuie elabena gbe ɖeka gbea eŋue xexea me kpe ge gbegbe aʋafia dodo ge ya míete naneke wɔ ge tso ŋu yayra na mi. Epia tsikpo melɔ̃ mi loo.